Omwanchi o omorigereri gose omotegereri, erieta riane Daktari Moses Kendall Nsarigo, nkorwa ase enyagetari yaito ya World Fit Healthy Centres. World Fit noo tore iga iga enyomba ya Uhuru Plaza, Marikiti iga iga, gose iga agosonga ase bakoonia enyama, esitiki enkoro ya Kisumu ase yarenge egoroba ya gatato eroom 307A Nokonyoranche Daktari Moses Ken Osarigo, rero onye nataka tokwane oborwaire bwa arthritis. Arthritis noborwaire bw'amauga gose chinengo chi'amauga. Igo omonto ekero agogotebi ng'a obwate oborwaire bwa arthritis, gose ekero ogotebi omonto agotebi ng'a nabwate oborwaire bwa arthritis, emenwa ne chinengo chiaye nkomosumbua chire. Ntobwate arthritis aina mingi, ntobwate arthritis ekero osteoarthritis, gout. rheumatoid arthritis, spondylitis, septic arthritis na kadhalika, lakini lero nataka tokwanie arthritis ekorokwa ng'a rheumatoid arthritis. Eye n'arthritis ere embe kobua arthritis chionsi. Esababu ekoba ere embe ng'a eye ekori omobere omogima, ekori chijoint, ekori chi, eh, ekori amauga, naende ekori chinyama omobere ime. Eh, ekero togoteba ng'a rheumatoid arthritis, egento emineti, nekinga y'omobere gose obonyamasi bwabo bwagoonchokire. Ekero bwagoonchokire, bwachaka kori goita omobere obo. Ekero obonyamasi bokogoonchokera mbokomanya ng'a obo nobochafu bore gose manyinga gose oyo nomobere oye, bwaita bwensi. ee, nario omonto akonyorigwa riria bwa rheumatoid arthritis. Ee, igo rheumatoid arthritis nang'entete goteba ere enkari zaidi naende mono mono ere enka ere enkari engaki y'obokendu. Igo rora abanto babwate oborwaire bwa oborwaire bwa rheumatoid arthritis, ibakoigwa ekobasumbua mono engaki embura egotu, engaki obokendu bore obonene. So, rheumatoid arthritis ee yasumbuire abanto, Naki omonto arakore amanye ng'a nabwate oborwaire bwa rheumatoid arthritis. Eye n'arthritis ekoria emiaka yonsi, ekoria gochakera omonto obwate emiaka nyore 19 baka omoerio, igo teri gochora miaka. Egento kende, eye n'arthritis ekoria chijoint chinyinge. Iga ekoria chijoint nabo ekoria chijoint chio more than three. Naende arthritis y'ekori chijointi mpaka echia amagoko. Okonyora amagoko y'omonto abwate arthritis ebiara bikoroma chijointi chia ebiara bikoroma sana. So eye na arthritis naende ekori egento ekori egento tokoroka ng'a symmetrical. Symmetrical emeeti ng'a ekori ekori omobere bwensi gose ekori upande yote mbili ya mwili wako. Igo onye yaririrwe erii. naende mambia ogocha koria rirugu erinde ring'ao. Onye yaria okoboko oko, naende mambia ogocha koria okoboko okonde. Eh, arthritis eye naende, buna ng'endire gokwana, arthritis eye ekero omonto akoimoka maambia, okonyora chijointi chiaye nchiri gosuka, eh, chijointi chiaye chire chinkong'u mpaka chiomete nchiri gosuka, chire very painful. Omonto oyo omanya gotiga ake ake bogonya goki, chijointi chiaye chiachaka koba afadhali. Sokonyora ng'a monto takonyara gosukia magoro gose takonyara gosukia omobere oye ekero aimokire mambia korwa oborere, goika aganye omogaso ake moke, goika aganye nonya 30 minutes amanye gochaka gotara gose gosuka gosukia omobere oye. Arthritis naende nkorentere what we call you know arthritis nodules, rheumatoid nodules chigocha okonyora ng'a ejoint yago yabimbire, gose yabimbire naende ensemo ebwate ebibondogosi, ebwate ebibo- ebibondogosi ase omooka gose ebinto bikobua ng'a nodules, chigotoka ase am- kwende ase engoosi yabo. Tiga abanto bamanye ng'a traitire tari ng'a ekoria chionsi chioka, nabo ekoria omotwe ogo ime, erente riberera rinyinge sana, nabo ekoria amaago, erente what you call you know fibrosis of their lungs. Ng'a bekori amani ago, amani, gose ekwentwe goroka ng'a lini, ekero yarentire lini, yarire lini, yagera lini, yasinywa go produce or ya- yasinywa korosia egento ekorokwa ng'a you know ions. So ekero ri- ri- lini riago rikare korosia ion, kwanyora oborwaire bu gose twachia kwanyora anaemia you know. Eke oborwaire nabo bogosaria chifigo chiao, nabo bogosaria ande onsi, iga arthritis ekorwa ng'a rheumatoid arthritis si omchezo, nabo egosaria omobere obo pi. Lakini nataka abanto bamanye iga, oborwaire bwa rheumatoid arthritis bwanyorekanire ng'a nabo borache okoborie okonywa amabere amange. Onye omwana oiboirwe kwa mfano, ochake komoa amabere y'eng'ombe mapema. atara develop buya, ataraika emete ing'e sit and above, nabo oranyore okonyora oboriro obwo bwa rheumatoid arthritis baadaye. Igo mbuya abanto togotebia abang'ina baminto, ekero kwanyorire omwana, moa amabere buna otebia amabere, moa orobere rwabo, tiga anywe orobere emete ing'e sita, omanye gochaka komoega amabere labda baadaye, lakini usimpatie immediately bila amezaliwa. Egento kende bagoteba gekorenta oboriro obwo bwa rheumatoid arthritis, Na ekero obwate estress enyinge, estress nabo egochangia, egocha nonya goichanda, na emechando emenge. Egento kende kerarente oborwaire obo ne chindagera chietuka. Endagera yetuka nebwate a lot of you know chemicals, nebwate preservative, nebwate sweeteners, nebwate flavours, chikemiko echio ekero chigosoa omobere nabo chirarente eshida eye. Egento kende is environmental factors, yaani onye environment ere polluted sana, nabo oranyare gokonyora oborwaire obo. Ororo obo intwe tokobogwenia ase enyomba yaito ya enyagitari yaito ya World Fit, inchuo iga omerane na Daktari Ken oyo ogokwana ore omorabu obwate enyenya agokonye ogwene. Tware enamba yane ki oratake kong'akera ere 0722245763. Enamba yane ya esimi ere 0722245763. Mbuya mono.